Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vun Ka Méidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moien! Gudde Moien Pit! An Gehülles, wéi geet et? Ça va, an du, geet et der gutt? Jo, jo, jo, se en gemittlechen, faulen Ouschterméinden haut. Jo, mir hunn eis geduet, mir schaffe mol eppes op engem Feierdag, a mir ginn net dofir bezuelt, dat ass, dat ass schlëmm. Jo, mee dat hei ass jo, dat ass jo Hobbyaarbecht, dat ass gemittlech. Ah, dat ass schonn, dat ass schonn engem gewëssenen Zwang ginn, he? Heiansdo denk ech mer esou, ah nee. Nee, ech maan de Gag. Dat ass alles gutt. Nee, ech mengen, d'Mëscht sinn ech och ëgentwéi, ëgentwou gär. Dat heiten, dat géife mer och net maachen. Absolut. A mir hunn nach vill Wëlles. An do hu mer eis geduet. Genau. Mir si jo elo haut hei, fir an enger soi-disant, ah, wéi hate mer dat gesot, eng Serie weiderzeféieren. Mir hu jo schonn iwwer Heavy Metal Cinematics, heescht alles, wat Film oder hu probéiert, halt en Abléck ze ginn an d'Welt vun de Filmer wou vun der Metalmusek oder sou inspiréiert sinn, hu mer geduet mir ginn nach e Schrëtt méi philosophesch a méi, jo, méi intellektuell, oder? Mir gi bei d'Bicher, he? Genau, do wou ee muss sech ustrengen an a Buschtawen et entzifferen a liesen. Ja, ja, ja, ja. Wou ee muss nodenken. Wou ee verschidde Säite muss zéngmol liesen, bis een et verstanen huet. An dat ouni Biller, ganz wouergemierkt. Dat ass dekadent. An dann nach, an dann nach, an dann nach weiderzemaachen, dat ass schonn. Das schon krass ja, also, ja. Et muss méi gelies ginn das also Ech lesen och net lesen lesen ass geil Ech géif et ger méi oft machen wéi et eintlecht machen na mé ja wie dat eben ass kommen Sachen dazwischen ja, faul momentan am gangen der bis ze lesen an dat fällt och relativ schwéier nee nee du mich heieren faulheet ja das faul das am größten Deel faul so ja, spielen ich der Playstation oder lesen ich bis per Buch weiter Dann ass d'Decisioun scho bal gefall. Ja, ja, ja. Owes am Bett lies en eng Kéier zwou, dräi, véier, fënnef Säiten an dann, ja. Vreck, ech, ech kann dat guer net. Also wann ech misst am, am Bett liesen, gell, ech mengen, ech géing eng Säit, eng hallef Säit liesen, da géing ech schlofen, gell. Ah, dat ass jo angenehm, wann s de, dach, dat geet, dat geet. Dat kéint ech guer net hin, ech muss mech do wierklech an en Eck setzen. Oder beim Autofueren liesen. Ah, jo, dat ass tip, dat kann ech, dat kann ech gutt ausgoen, also.

Ja, Mais bon. Literatur, Bicher, ech menge mir hunn do an der Heavy Metal Musek hu mer ganz vill äh, Auswiel un Bands, wou sech vun verschiddenen äh, Stécker inspiréieren, gell. Mhm. An do mhm. sinn eis dann verschiddene Sachen opgefall, Sachen, wou ech menge selbstverständlech sinn an engem gewëssene Genre a Sachen, wou och e bësse méi luch sinn, dass et se nach net gëtt. Nu eis geduet mé probéieren hei klengen Abléck ze ginn an dat dann äh, natierlech och op e Beispieler ze nennen. Ne? Mengen, ähm, ja, wie dat so ass, ne? Wa mer iwwer äh, iwwer Bicher schwätzen, wou wou hire feste Sëtz an der Metalwelt hunn, da sinn virun allem zwee Nimm, wou eis direkt opgefall sinn, wou wou mer net do laanscht komme se ze nennen. Ja, da seng Kéier mm, J.R.R. Tolkien natierlech an den HP. Lovecraft sinn grouss Vertrieder fir Songs oder sou, wou ähm, an all Genre praktesch äh, besonge ginn, soll man mo se. Mhm. Ginn natierlech nach vill, vill, vill weiderer, déi eis opgefall sinn. Ech mengen, Stephen King ass och grouss vertrueden yeah, an der Metal-Welt. Mee et ass effektiv, also ech mengen, Tolkien an Lovecraft sinn definitiv déi am, am meeschte gebrauchten. Äh, wisou? Ja, der Saach wollt mer haut vläicht e bëssen op de Grond goen, wisou dat esou ass, wisou et iwwerhaapt gréisstendeels Fantasy an Metal ass. Ne? Jo, ma da froe mer einfach d'Fro, Wisou mengs du, datt esou vill Bands sech um Tolkien senge Wierker inspiréiert hunn? Ganz einfach. Also ganz einfach ass et net, mee d'Fro ass ganz einfach. Ech mengen och einfach d'Lord of the Rings Bicher. Fänke mer mat deenen un. Ech mengen, dat war dat éischt, wat erauskoum. Ah nee, den Hobbit war als éischt erauskomm. Mee d'Lord of the Rings, wat jo am meeschte Succès gehat, esou gesinn.

Wat nach dobäi komm ass, wat ech och momentan am Gaange sinn ze liesen, dat ass jo Wahnsinn, wat dee Mann alles an deem Kapp do sech ausgeduecht huet, friem Sproochen an esou vill Vëlker, dat ass Wahnsinn. An ech mengen, et ass dat, wat einfach e bëssen impressionnant ass. Jo, ech perséinlech gesinn et ëmmer oder gären als eng Parallel zu eiser Welt un. Am Sënn vun, jo, den Tolkien huet säi Liewe laang Bicher geschriwwen an hat ni wierklech vill dovun, well de gudde Mann war gestuerwen, éier am Fong dat Ganzt wierklech ofgehuewen huet. Mee wa mer elo zum Beispill e Wierk kucken, wéi den Hobbit, wou u sech e soi-disant Kannerbuch ass, An da gi mer bei den Här de Ringer a bei d'Silmarillion. Jo, déi ganz Welterschaffung do, ech mengen, et gëtt keen, et gëtt kee Fantasyautor vun haut, wou sech net um Tolkien senge Wierker inspiréiert huet. An ech mengen, esou ass et och dann an der Metal-Welt. Wa mir, ech soe lech just, wann ech un, un, Un Goblins oder an Draachen denken. U wat denks de dann? Also dat kommt direkt déi klassesch Spiller, natierlech d'Filmer wou ufanks 2000 erauskomm sinn, déi ënnerstëtzen dat Ganzt jo natierlech. Dann hues de direkt déi Biller am Kapp. Du kanns dech ja, schlecht mat eppes aneschters méi äh, du kanns dech dat schlecht aneschters méi virstellen. Ja, ja, dat ass direkt Middle Earth, wat als éischt an de Kapp voilà. kommt. Ne? Voilà. An ähm, Jo, ech denken an der, an der, an der Metal-Welt ass et éischter vläit och, zemools zu deem Zäitpunkt, also ech, wann ech elo déi Bands elo kucken, wou, wou ech och kenne geléiert hunn an der Fantasy, an dem Fantasy-Genre an an där Tolkien-Welt, soen ech emol esou, dat waren dunn eben och Saachen, wou entweder se ware geschriwwen, mee méi net, et goufe keng Filmer, et goufen, et goufe keng eege Versiounen dovun oder. Sou e Konzept dovun, wéi et hätt kéinte sinn. Et gouf jo dee fuerchtbaren Zeechentrickfilm aus de siwwenzger Jore vun Lord of the Rings, ja. Weess net, ob s de kenns. Dach, dach, dach. Mee deen ass jo esou fuerchtbar. Äh, mee ja. Wann awer, un, war déi Zäit. Unsatzweis eppes Visuelles, ne? Voilà. Konntest eppes drënner virstellen, e bëssen. An ech fannen et dofir ëmsou méi interessant, wann s de et fäerdeg bréngs, eng Atmosphär ze gestalten an der Musek, wou dech effektiv an déi Welt antauche léisst. Keng Ahnung, ech mengen, do gëss de mer Recht, wann ech elo, natierlech, ech muss deen Album dann einfach nëmmen erwähnen, vun Blind Guardian vun 98 oder 97, Nightfall in Middle-earth, dat, dat seet scho genuch, dat, dat dee ganzen Album ass un deem éischten Zäitalter vum Silmarillion empfonnt. An erzielt awer och mol vläicht déi bësse méi donkel Säit dovun. An dat wosst ech zum Beispill net, dat hunn ech eréischt vill spéider, wéi ech ugefaangen hunn, d'Buch ze liesen, well ech hunn den Album gelauschtert, ouni ze wëssen, ëm wat et geet. Den Album war gäil, a wou ech bis verstanen hunn, ëm wat et géing goen, hunn ech d'Buch gelies an du esou, ok, ok, krass, dat ass effektiv d'Geschicht vum. Morgoth, an net emmer vun dene gudden, mee vun dem béisen, an Haaptsächlech, ja, ja. An dat huet mech bei deem Album mega krass geflasht, an et huet och mega natierlech gehollef, wann s de natierlech dann e Buch hues, an du kanns dann effektiv deen Album dobäi lauschteren, du kanns der d'Kaart ukucken, an dass, keng Ahnung, wann s de e bësse Virstellungskraaft hues, dann tauchs de do an eppes an. wat dech direkt matrappt an dat ass am Fantasy wierklech extrem krass fannen ech. Jo, jo, mee dat bréngt den Album och immens gutt eriwwer, gell. Dat ass wierklech, du, du fills dech wierklech wéi an där Geschicht, wann yeah, du yeah. vun hanne bis vir lauschters, ne? Och bei deenen äh, Zwëschedeeler, wou mir dra geschwat huet, wo och den Morgoth selwer mol äh, héiers schwätze, gell. Dat, yeah, yeah. dat mécht awer awer saus, gell. Das, das, das schon grousse Kino fir d'Oueren, ne, yeah. muss ich soen. Ja, absolut. An ech mengen, dat ass elo ee vu villen natierlech, wou sech vun Tolkien inspiréiere gelooss hunn. Mir kënnen, dat do ass natierlech elo, wa mer vu Blind Guardian schwätzen, schwätze mer vun enger Aart Power Metal, wou mat Symphonie gemëscht ass an esou, jo. Mee mir hunn dann och zum Beispill Black Metal Artiste wéi Summoning oder esou, oder wéi heeschen se nach, jo, ech menge Minas Morgul och selwer, eng Band, oder Minas Ethil gëtt et alles. Dat sinn alles Nimm. Alles mol net onbedéngt, datt et textlech ëmmer Unhang fënnt an där Welt, mä iergendeppes ass ëmmer vertrueden. Brauchs just de Cover ze kucken, da weess de schonn ëm wat et geet, gell? Ech menge Summoning zwar schonn, ech mengen déi hunn wierklech hir ganz Karriär Tolkien gewidmet. Ech mengen do gëtt keen Album wou net vun senge Wierker schwätzt. Okay, dann hun ech dann de gin do voll voll dran mengen ech. Ech kann just den Minas Morgul den ass ja schein. Ja den ass och äiskal den Album ja. Traditional Black Metal gell. Ja dat eenzeg wat den Album ass geil ech hunn e mega gär just d'Batterie déi kléngt wéi wann en en en Eenaarmechen dee keng Loscht huet grad géif spillen esou bëssen dat ass dat eenzeg wat mech am Album e bëssen et mécht einfach d'Atmosphär aus. Sou kléngt et jo generell am Black Metal. Dat ass jo dat ass jo en Drum Computer. Ja. Ähm, en hues och ganz vill Bands äh, wou sech inspiréiert hunn vun den äh, vun den Nimm Hauptsache Jo am Black Metal äh, vun der Black Speech äh, ja. eben an dann just do vun der den Numm fir hir Band geholl hunn an äh, trotzdem textlech huet hun ganz net ganz vill de mat ze dinn äh, zum Beispieler ja. wie Buch zum äh, Gorgoroth oder Aim Lamar äh, ich mein, dat bekannte Band. äh, mm. um Schicksalsbierg benannt ne dat sinn alles cool nimm an ech mengen gëtt mëttlerweil bal keen Numm méi aus der Black Speech wou net ëcht vu eng Band als Numm geholl huet ja. Mä hat Dir nach wann sech ganz erënneren mir vun e puer Méint hat mar mat der Lëtzebuerger Band Asator hat mei en Interview gemet an da hat man genau ja. iwwer dat Thema riet wo, wo si sech och en äh, Numm gesicht hunn an natierlech dat déicht wat de mësst Du mëss Help. Also wann, wann et ëm, ob et lo Wikinger-méisseg ass oder Fantasy-méisseger ass, wann s de, wann s de en Numm sichs, wou warscheinlech nach net verginn ass, mëss de Fantasy-Bicher op. Iergendwéi. Ja. An, an ähm, wann s de Chance hues, klappt et, wann s de Pech hues, da muss de halt e bësse weider sichen. Also. Voilà, kucks de, gëtt ech Silmarillion, da gëss de op Metal Archives, gëss den Numm an, an da kucks de, ob dat scho Genau, gëtt. An genau, dat ass de Wäertegang. D'Warscheinlechkeet ass grouss. D'Wahrscheinlechkeet ass grouss, jo. Ech hunn zum Beispill, wann, wann ech elo, a mir bleiwen hei elo och nach e bësse bei der Fantasy-Déngens, ech hunn elo e bësse gesicht an mär ass wierklech opgefall, datt, gëtt, gëtt esouguer a Prozenter gesot, datt zu 89 Prozent vun dem Tolkien senge Wierker sinn iergendwou, op iergendeng Aart a Weis, dat kann elo am Metal sinn, dat kann awer genauso gutt am Rock sinn, ech mengen Led Zeppelin huet iwwer d'Ba Battle of the Five Armies, mengen ech, hunn si och e Lidd gemeet an de Gollum gesongen, also et ass wierklech massivst vill vun deem Här vertrueden an Fir déi Leit dobaussen, wou mengen, wou den Tolkien net kennen an ah nee, dat ass, dat ass mer ze vill High Fantasy an an hei an do. Et ginn natierlech e ganze Koup aner aner Autoren an aus der Fantasy-Welt, mä keng Ahnung, Tolkien ass Standard. Also ech fannen, Tolkien muss de mindestens eng Kéier Ja, gelies hunn, fir dat. kënne matzeschwätzen a fir kënnen ze soen, ech hu mech duerch e Buch gequält, wat vun esou vill Nimm geprägt ass. Dass ech effektiv all Säit muss dräi mol liesen. Dass och spéitstens, ech mengen allerspéitstens säit d'Filmer raus sinn, ass et einfach en Deel vun der Popkultur ginn, an déi ganz Tolkien-Welt. Jo, dass Bestselling Book Series ever, gell, Lord of the Rings, den Hobbit, Silmarillion zwar net, well dat jo och net wierklech komplett ass, soe mer esou, dat ass zwar published ginn, mee do feelt jo nach. An ech hu mer eng Kéier eppes ugedoen, An dat huet mer wierklech, dat huet mer wierklech d'Gehir gesprengt am Sënn vun wat den Här Tolkien virhat an konnt et halt net a senge Liefzäite maachen, well wat eleng dat doten, wat, wat do elo schonn elo erauskomm ass, ass keng einfache Kost. Also dat liest sech, dat ass scho bal, dat ass scho bal biblesch geschriwwen. Also. Du hues déi déi ganz Weltecreatiounen an esou, dat ass schonn keng Ahnung, also du weess, dass dee Mann e war, e war extrem kathoulesch an en huet en huet en huet dat och natierlech probéiert eranzebréngen an en huet zwee Kricher matgemeet. Voilà, gell, ech menge et ass genuch gesot. En huet den Hobbit an den Trenches geschriwwen, gell, vu World War One, also fir do nach Zäit ze hunn, fir sech a sengem eegenen. Dilemma erëmzefannen an eppes ze kreéieren, wat zu deem warscheinlech, jo, gréissten, gréisster Buchreihe gëtt iwwerhaapt, gell? Dat ass scho krass. Mee wat ech eigentlech wollt soen, well ech schwätze lo ëm ganz vill, ech sinn och ganz groussen Tolkien-Fan, wéi Der mierkt, ass normal, den Tolkien hat wëlles mat dem Silmarillion eppes fäerdeg ze schreiwen, wat u sech un eis aktuell Welt, wéi se elo ass, ugeknäppt hätt. Heescht, mir fänke ganz am Ufanksstadium un, bei der Gestaltung vun der Äerd oder vum Middle-earth, éischt Zäitalter, wou alles zesummekënnt, wou grouss Schlachte sinn, zweet, drëtt Zäitalter handelt den Hobbit an dann och spéiderhin de Lord of the Rings, véiert Zäitalter handelt dono, wou d'Welt ee Moment a Fridden ass, an ab dem fënneften Zäitalter fänkt schonn un, d'Welt sech ze mergen an ze veränneren am Sënn, dass se zu deem gëtt, wat mir, wéi mir se kennen, vun der Kaart och hier. Ja, dat ass déck mëll. Dat ass total mëll. Dat ass einfach nëmmen total mëll. Dach, du has lo vun nu geschwat, d'Reliounen, datt hien och ganz vill chrëschtlech gewiescht wier. Dat mierks du och wierklech, da wann s de Silmarillion lies. Ja. Si nach zimmlech am Ufank, mee du mierks jo, oh fuck, ech léche méi den, deen, deen alles geschaf huet. Nee, nee, nee, nee, den. Aden, den Iluvatar. Genau, genau, dat ass jo un sech sou d'Representatioun vum, vun eisem Gott, resp. Also vun dem chrëschtleche Gott oder vum jüddesche Gott oder vum, vum Allah. Dee representéiert jo e bëssen dat, ne? An Ja. dat, wat hie geschaf huet, äh, d'Valaren, déi duerno äh, d'Middle-Earth äh, e bëssen sou formen, ne? Den de ganze Planéit. Dat ass am Fong och e bëssen méi an d'griichesch Mythologie, Mhm. kanns dat sou soen, ne? Déi kanns du mat den eeschen, eegenen Mam Zeus, de Poseidon, dee fir d'Waasser zoustänneg, fir d'Mieren zoustänneg ass. Dat ass schonn déck gäil opgebaut, wann s dat esou kucks. Dat ass eng, dat ass eng, eng besser Versioun vun eiser Bibel. Jo, pardon, ech sinn einfach där Meenung. Mee gutt. Dass souwisou d'Bibel ass jo och déi eelste Fantasy Buch vun der Welt ne. Jo jo an och dat ech mengen och dat ass en ass e Literaturstéck hein dass dat ass op Pabeier geschriwwen mer kënne vill driwwer diskutéieren vill driwwer schrei streiden an awer et sinn natierlech och Bands wou dann sech aus der Bibel Nimm oder Texter Aussichten. Ech mengen, dat, dat muss een alles mat an a Betracht huelen. Et gëtt Kloer, eng, ja. eng, eng Mass vun eng Onmass vu Bicher, ob et am Fantasy oder am Horror, wéi mer nach gläich drop zréckkommen, well de Pit an ech mir hunn eis geduet, okay, et ginn esou vill verdammt vill Genren an natierlech och an de Thrillers an an den äh, bësse méi sou Subgenres vu Bicher, mee mir hunn eis geduet, okay, den Pit kennt sech déck gutt am Horror-Genre aus, de Gilles kennt sech gutt am Fantasy aus, brénge mer dat mol ran an dann kucke mer, ähm, zumindest mol do e bëssen e bësse Wuert ze faassen an eis bëssen eppes auszedenken, wéi wéi kann een de Leit dat bäibréngen. An dofir mengen ech, bleiwe mer och just bei deenen zwee Themaen esou soi-disant. Mee et gëtt nach genuch aneres, also dat ass kloer. Ja, ja. Jo, wéi gesot, et si jo ganz vill Bands, déi och komplett Konzeptalbume geschriwwen hunn iwwer iwwer verschidde Bicher, wou Wou mer net, mir kënnen net op alles dra goen. Ech meng, nee, ginn nee. souvill Beispiller. Ne? Ech meng Mastodon huet äh, Leviathan iwwer Bobby Dick äh, Buch geschriwwen, ne? dann hues nach Ulver, déi ganzen Album vum William Blake geschriwwen hunn, an Iron Maiden huet och äh, Konzeptalbum Seven Sun oder Seven Sun gemaach. Ne? Ja. Dat sinn alles so ja, dat sinn alles grouss Beispiller, grouss Albumen, wichteg Albumen, mé et kann se enke erwähnen, awer muss net mega detailreich drop agoen. So. Nee, well ech denk, ech denken awer och, dass déi Genre, wou mär eis elo erausgesicht hu vu vu Bicher, kanns de awer wierklech an eppes antauchen. Ech wëll net soen, dass e Stephen King Buch manner gutt ass wéi en e CS Lewis oder e Lewis Carroll Buch, mee et ass einfach eng gewësse Virstellung vun der Welt. A vu que dass zum Beispill an der Horror wéi an der Fantasy-Déngens ginn d'Welte meeschtens Déck gutt depiktéiert, heescht du kanns der et wierklech bildlech virstellen an du kanns dann do wierklech esou erantauchen an dann gëss de vun deem Ganzen einfach matgerappt. Mee du hues dann awer och, dat muss ech dann awer och elo direkt nach dotëschent funken, mee mir schwätze vu Konzeptalbumen, wa se u Bicher, wa se u Filmer oder wat weess ech orientéiert sinn, du hues dann awer och Bands, déi sech dann d'Méi maachen, zum Beispill dann carrément hir eege Welt ze erschafen an hir eegen Alben do iergendwéi ze verwuerzelen. Dat geet dann zum Beispill iwwer x verschidden Albumen, wou sech eng Storyline zitt. Ass mer zum Beispill Rhapsody oder spéiderhin Rhapsody of Fire agefall. Och Power Metal, gell? Mee. Dass wierklech eng Gestaltung vun enger Welt an dat huet direkt, an natierlech et ass alles Tolkien inspiréiert, mee et gëtt der direkt erëm dat, ok ech kennen dat doten, ech kann eppes domat ufänken, well et praktesch genau dat selwecht ass wéi dat wat ech grad liesen. Dat fannen ech, dat fannen ech dann och, muss de muss de ganz vill Respekt virun virun esou Leit hunn. Ja jo, et ass, jo, hues du, dee Moment hues du praktesch däin eegent Novel geschriwwen an soss, an et ass en an en Album verpaakt hues, dat ass och schon impressionant. Impressionant. Dat eenzegt wat ech net fonnt hunn, well wéi mer iwwert dat heite Thema e bëssen nogesicht hunn, also an der Metal-Welt gëtt et net ganz vill iwwert, wat mech zum Beispill ganz ganz gewonnert huet, Harry Potter ass och eeben een bescht bekanntesten Bicherserien iwwerhaapt, gell? Et gëtt keng Metal-Band, a wann, dann minimal, datt s de et bal net fënns, wou iwwer d'Harry Potter Welt séngt, awer et gëtt extrem vill Rock wou Wizard Rock heescht, dat fannen ech dann zum Beispill awer och witzeg, ech hunn do eragelauschtert, dat ass net menges fir dat mannst ze soen, mee et huet awer och e gewëssene Charme, muss ech awer dann och direkt dozou soen. Ok, ok, ok. Ja, dat ass effektiv wouer. Ech meng ja, ech weess et net. Vläicht ass Schlupp, Schlupp. Vläicht Ja, ass dat ass Harry mein Potter- Trademark, deet mer leed. Ja. Keine Ahnung, vläicht ass Harry Potter einfach nach ze vill Jonk vläicht. Kannerbicher orientéiert. Ech weess et net, ob dat, ob et dat ass, gell. Well ma ech hunn d'Bicher, ech ginn zou, ech hunn d'Bicher ni gelies. Ech fannen d'Filmer mega cool. Äh, ja, vläicht ass dat. net wierklech eppes fir d'Metal-Welt geduecht, well et spillt an eiser Zäit, eben just mat Zauberer a mat mat Mënschen an dat anert ass einfach eng komplett aner Welt erschaaft. Dat an der Rei. Dat ass dat och e bësse wat ausmécht. An awer hunn ech d'Gefill, datt, datt, datt se vläit, mee dat ass vläit wéi s du sees, d'Wierker si vläit nach ze jonk. Ja. Ech menge wann s, wa mir un Fantasy denken, dann denke mer net direkt un Harry Potter, obwuel et voll voll Fantasy ass, mee. Mir denken un déi grouss Klassiker. Vläit ja, wees, ja. 50 Joer oder sou wann Harry Potter gewëssent Alter huet an dass soi disant an den Olymp vun de Bicher opgeklommen, wat et mat Sécherheet wäert sinn, well et awer ja e Stéck, e Stéck Geschicht, e Stéck englesch Geschicht an e Stéck ja, absolut. Äh, Literaturgeschicht ass. Vläit wees, vläit kommen dann nach Bands, wou iwwer den Iwwer de Voldemort, wou zum Beispill eleng dat en interessant Thema wär. Mee dat wie weess, vläit, vläit liewe mer nach bis dunn, a vläit och net. Jo, jo, dat muss een da kucken. Dat decidéiere mer zwar net, dat decidéiert eis Gesondheet, an eis Gesondheet ass net déi allerbescht. Mir liewen ze gutt. Mee jo. Jo, et ass effektiv och am Fantasy. Héiers dat méi oft gëtt iwwert dat Düstert gär philosophéiert. Ech mengen do gëss et och am am Silmarillion gëtt gär iwwert den iwwert de Morgoth an esou geschwat, iwwert Dark Speech an esou. Dat ass ëmmer dat wat méi faszinéierend ass wéi dat Gutt, ëgentwéi hunn ech och d'Gefill, ne, fir driwwer ze schwätzen. Mee ech mengen dat huet och mat eisem Alter ze dinn. Muss ech awer och soen. Um Ufank och bei déck ville Filmer oder hei an do bass de um Ufank esou, oh nee, oh nee, déi Gutt musse gewannen an herno, elo verstees de esou, ech weess wéisst jo, datt déi Béis dat gemeet hunn an ech si voll mat Ja, du d'accord. hues engem gewëssenen Punkt Sympathie mat hinnen, ja, Ja, ja, dat ja. stëmmt schonn. Ja, ja. Mee komm mir zéien bësse weider, mir hunn nach den de gudde Lovecraft virun eis, wou mer och allen zwee ganz begeeschtert dovu sinn, mee de Pit ass en Ja. en Unhänger vun der Church of R'lyeh, also all was si Cthulhu, Cthulhu Church, ja. Jo, ma Lovecraft, ech mengen och ganz bekanntenen Numm, souguer wann een en net kennt, huet ee schonn eng Kéier Lovecraft héieren iergendwou, ne? huet dee ganzen sougenannten Cthulhu Mythos erschaaft, och eng Welt wou an där d'Mënschen un sech just en Stëbskär an der hirer Existenz sinn an wou un sech déi grouss Al, the Great Old Ones, sech d'Soen hunn an d'Mënschen mat alleng hire Gedanken an de Wahnsinn kënnen dreiwen. An dat si och nom Lovecraft si och nach déck vill aner Autoren, déi de Cthulhu-Mythos weider gefouert hunn a méi explizit erzielt hunn. An dat geet nach bis an eis jetzeg Zäit eran, obwuel de Lovecraft geschwënn, jo, 80 Joer dout ass oder esou. Jo, et huet een den, eppes wat s de selte fënns, et huet een de kosmeschen Horror eben, eben dat, dat datt d'Mënschen näischt wäert sinn, datt eben Kreaturen dobausse sinn, déi, eleng wann s de un se denks, gëss de wahnsinneg, ne. Jo, dat ass schon eng. Dat fann ech eben, et huet iergendwéi eppes. Ech hat am Ufank e bësse gebraucht fir an den, an d'Lovecraft-Saache eranzekommen, mee wann s bis dra bass, ech hunn e puer, wierklech e puer gäil Geschichte gelies, ne. Ja. Äh, das, das ist schon geil. Und ich kann auch verstehen, wieso auch da, weil hin ja und durch auch nochmal dann irgendein Universum geschafft gehabt. Ne? Es sind ja auch ganz viele Leute, die drunter glauben, dass es richtig gibt. Äh, zumal es Necronomicon, äh, Buch, ja. was ja an sich hier geschafft wird. Das ist ein, ein, ein Buch, was es nicht gibt. Ne? Mit sind dick viele Leute, die sind überzeugt davon, dass das Buch gibt, dass das vom Abdul, äh, ich weiß nicht mehr wie, äh, wirklich geschrieben ging ist. An datt dat iergendwou vläicht da verstoppt am Vatikan iergendwou sëtzt an keen däerf et benotzen, keen däerf et liesen, well da gëss de jo och wahnsinneg, wann s de just e puer Wierder dovunner lies. An dass dat scho gäil. Ech fannen, dat huet esou e Kult erschaaft, gell. An ech fannen, dat ass och normal, datt dann dee Moment och vill Bands drop asprangen. Jo, absolut. Mä ech mengen, do hunn och. Metallica, Iron Maiden hu schonn deelweis iwwer iwwer Lovecraft-Bicher geschriwwen, ne? Black Sabbath och ganz bekannt, ne? Mä do gees dann och erëm éischter méi an den Extreme Metal eran, Death Metal a Black Metal, wou ganz, ganz, ganz vill vun Lovecraft inspiréiert sinn. Jo, dat ass, wéi s du sees, och dass dee ganzen, ech mengen, fir déi Leit, wou net wësse wat Cosmic Horror ass, dat ass guer net esou einfach ze erklären. Ech mengen, du hues et jo selwer gesot, gell? Nee, nee, guer net. Dass dass einfach d'Mënschheet sinn. D'Mënschheet ass do an ass esou vu sech selwer iwwerzeegt, mä kann awer net verhënneren, wann, soen ech mol, déi, zum Beispill zemoos am Lovecraft sengem Universe, wann déi déi wou d'Soen hunn, wann déi zeréckkommen, dann da maache mer einfach soss näischt méi wéi eis d'Käpp widder d'Mauer schloen an am Wahnsinn einfach ënnergoen. Eleng déi Virstellungskraaft ass. ass och schon ja, so wie beim viel, Tolkien, ja. ass, ass, ass mega depressiv och weißt du, so. Ja sinn Bicher sinn si schon ziemlich depressiv wann op die ja. kuss Fi of die unknown Fi Angst Christen Angst vun vun allen da fast net kenns fährtz der meescht dann. Ja, an du was dat kann erklären. Genau an och dat dass de oh, ja, mir, bah, mir, mir kennen all Eck op der Welt an Meer sinn d'Herrscher vun dëser Erd an Nee, si mer net. Mer ginn am Fong kontrolléiert, gell, vun, dass, dass e bëssen natierlech, do kënnt dann den, jo, wéi heeschen se, déi, déi, déi, déi wou Verschwörungstheoretiker an esou Schäissdreck, dat kënnt natierlech dann och zu engem gewëssenen Aspekt mat eran. Mee esou wéi et bei him geschriwwen ass a wéi et an de Bicher, an an de Bicher an och an extrem ville Spiller duergestallt ass, ass et einfach just, Du bass, du gëss versklavt vun dengem eegenen Ënnerbewosstsäin an du gëss an de Wahnsinn gedriwwe vun dir selwer. Sou, dat ass mega rau. Ech hunn um Ufank och, ech konnt näischt domat ufänken. Ech weess, dass du scho laang viru mir do dra waars an ech sou, ah komm, ech muss, ech muss deem, deem Oktopus-Dude do mol eng Chance ginn. An ech hat just e puer kleng Geschichte gelies. An dat war, dat war ënnerhalsam. A wat mech och e bësse faszinéiert huet, war, datt, also ech vergläiche mëttlerwell de Lovecraft seng Schreifaart a Weis e bësse mam Tolkien senger. Ja, Datt dat, alles ja. explizit, bis an d'klengsten Detail, a wann en et muss sechsmol an enger, an engem Saz widderhuelen, mee do hue, kanns der et wierklech direkt virstellen. An deem Moment, wann s de dat virstells, verstees de wisou dee, vu wou dass dee Wahnsinn kënnt, gell? Bon, d'Saach ass, du kanns dat virstellen, an du kanns der dat deelweis och gläichzäiteg net virstellen. Ech mengen, dat ass och de Grond, jo, ech mengen, dat ass och de Grond, wisou et esou wéineg Filmer iwwer Lovecraft-Geschichte gëtt, well se einfach schwéier sinn duerchzestellen, gell? Villes gëtt beschriwwen, du kanns der et einfach net erklären, du kanns et net.

wou iergendwou, an do ginn esouguer Koordinaten dofir, fënns du op Google, wou d'Stad vu R'lyeh ass, an da kënns du iergendwou op Google Maps esou am déifsten pazifeschen Ozean. Maja, do, do wunnt de Cthulhu, ganz eleng. Ja, ja, do schléift en an do dreemt en. An e versklavt eis Dreem och, obwuel e schléift. Dat ass herrlech. Bis zu deem Dag, wou et erëm erwächt. Jo, dat kann haut sinn, dat ka moar sinn, mir wëssen dat guer net. Jo, nee, dat ass schonn, dat ass, dat ass impressionant, déi ganz Lovecraft-Geschicht. Jo, da kommen dann nach e puer Bands elo, wa mer scho souwisou schonn dobäi sinn, mir falen do och nach nach déck vill an. Jo, wéi gesot, Cradle of Filth, dech vill domadder ofginn. Déi haten vill Albumen a vill eenzel Lidder vu Lovecraft geschriwwen. Morbid Angel hunn zwee Albumen komplett och Lovecraft geschriwwen, Altars of Madness an Covenant zum Beispill. Jo wat nach jo jonk Bands, Great Old Ones, voilà, déi do ass den Numm Programm. An alles prinzipiell. nach déi déi russesch Black Metal Band déi ech enke fonnt hat Ulta déi ech och wierklech ka recommandéieren sou Post Black Metal bëss méisseg nach Alkaloid Inferi jo richteg huet richt wéi eech an of Sunless Realms o dat ass bal op ville vun hiren Albume gëtt iwwer de Cthulhu oder iwwer de ganze Cthulhu Mythos Mythos gesong an mee deen Album ass wierklech vun vir bis hannen An deen ass och gäil, deen wäert mer och demnächst eng Kéier hei, hei eng Kéier duerchknae vläicht. A ech mengen, dee kënnt och spéitstens Enn dëst Joers kënnt deen wahrscheinlech dra vir. Héchstwahrscheinlech. Nee, nee, mol net, deen ass, deen ass vun 2000, deen war vum leschte Joer, gell? Ah sérieux? Ok. Deen hu mer, deen hu mer verpasst. Well mir och verpasse Saachen an, ja, muss méi. Et muss méi ee Horror gelauschtert ginn. Mee du hues och nach virdun iwwert e Film gesot. Du has mer deen ee Film recommandéiert mam Nicolas Cage. Ech muss soen, dat ass ee vun deenen. Call of Outer Space, deen ass mega gäil. Jo, deen ass deen ass wierklech extremst gutt. Jo, jo, deen ass richteg gäil. Lusch, extrem lusch. Mee et, also wann et méi esou Filmer an an där Konstellatioun an an deem an deem Maachwierk sinn, kéint ech mer virstellen, datt et géing goen. Mee awer och net mat alle Storys. Eleng eleng Eleng déi, wéi gesot, wéi s de scho gesot hues, Relier, wéi géings de dat duerstellen an engem Film? Dat ass. Ass et Atlantis, ass et net Atlantis? Weess de, esou Saachen. Nee, et ass net Atlantis. Et ass vill méi ofgefuckt wéi Atlantis. Jo, mee et gesäit awer vläicht awer esou, esou e bësse méi ofgefuckt aus, mee et ass jo och ënnert dem Waasser an. Jo, jo. Et ass, ass, ass, ass lusch. Et ass esou lusch. Ja, das das schein. ist, also das ist ja mat Skulpture gebaut, die, äh, die dann keiner, die, die Mënschen dann nie vier drin auch gesehen hun anscheinend, ne? Also Architekturen, die Mënschen net kennen, die weisen sich net gëtt, ne? Wie willst da dat irgendwie vorstellen am Kap, da das wirklich schwer. Das ist schwer, ja, das ist effektiv schwer. Mee bon, et ass och, Lovecraft ass ee vu ville Beispiller an der Battlezeen. Horror allgemeng gëtt grouss geschriwwen. Do kann een och driwwer schwätzen, firwat. Ech denken, do gëtt eng ganz einfach Erklärung, Metal ass eng extrem Musek fir extrem Leit an Horror ass en extreme Genre fir extrem Leit. A wann s de dat eent gär hues, hues de och ganz oft dat anert gär. Ech weess, du bass elo net grad esou de groussen Horror-Fan. Ma also, ech, dat ass éischter, ech. Kann net ganz hi mat Horrorfilmer, ech kucken se zwar, mee dat ass näischt wat mech elo wierklech beréiert. Mee ech kann awer ganz gären Horrorgeschichten oder jo Horrormusek dann an deem Genre ginn ech schonn domat eens, mee dat ass net mäin Favorit, also dat ass et sécher net. Hm, okay. Ech, ech lieben Horror. Ech lieben Horror iwwert alles. Das an allem ass et mein Lieblingsgenre an der Literatur, an, an Filmer, an Videospiller. Ech lieben Horror iwwert alles, gell. Zum Wuel so richteg ofgefuckten psychologeschen Horror. Fréier méi, méi Splatter a Gore, haut méi psychologeschen Horror, gell. Mee ech lieben, ech lieben et einfach, gell. Hm. An, jo, do gëtt jo och Stephen King ass och schon ganz oft benotzt ginn och yeah. vu vu Metallica deelweis ne äh, ja, Clive Barker Antrax och ne Autor Clive Barker den och bis méi äh, goresch bludeg Sache schreift ne ass ganz beléift an am Death metal Genre gell. Cannibal Corps. Ma Cannibal Corps schreiwen hir eege Saachen. Déi schreiwen awer einfach nëmmen straight, straighte Gore, gell? Ja. Mä jo, ich mein, do kommen wir drop zréck, wann wir eis, eis Death Metal Episode maachen, do kann do nach vill driwwer schwätzen. Respektiv ech kann do vill driwwer schwätzen. Jo, also Ja. jiddereen huet do so- so so seng äh, seng äh, Terrain d'expertise, wann ee so seet. Ähm, Voilà. Peter ass éischter méi den Extremen, ech sinn éischter méi dee Verdreemtenen, kann een dat esou soen? Ass dat Dat kann e vläicht esou soen, ja. Kann e vläicht esou sto loossen. Ja. Maja, dann hu mer lo... Ech lo den de Review gemaach vun, ech muss nach kuerz erwähnen, de Review gemaach vum Album äh, vun äh, Eccles, den ech och bei yeah. Facebook gepost hunn. Den Album, den wie keen aneren eng Horroratmosphär riwerspigel. Ja. Ech, ech fan den Album wirklich iwwer alles geil. An ich mein, war jo och dat wat ech da geschrieben so lauschte den Album, dee werdech verfollegen. Ja, Hirschféi, an dat ass genau dat, gell? Das, das ist so schéin, richtig schéin. Ja, Cleese ass wirklich eng, eng, eng, eng, eng Band, op déi muss die nächst Joren oppassen. Ech gleef net, dass se jemools wäerten äh, äh, aus dem Underground wëllen raus. Ich meng, dat sollen se um Gottes Wëllen net machen. Ja. Ma da man die wenigst Black Metal Bands, ne? Oh, an, an awer, ich mengen, Mir ass opgefall, dass an den leschte puer Joren ass ass den Black Metal vun engem Post Black Metal ersat ginn an dat ass wierklech eppes wat awer ganz vill Leit uschwätzt dobaussen an dass dat vläit déi ja, nei déi ja. nei grouss Zeen Underground Zeen gëtt. Underground Zeen trotzdem ja. Ja ja absolut absolut. Mee ähm, ja, ich mein, mir lo ganz vill geschwat rëm iwwer all méiglech Saachen. Ah, do gëtt et, wéi gesot, wéi de Pit jo och scho gesot huet, mir hunn do just elo e puer Saache rausgegraff, wou eis wichteg sinn. Mee also wann Dir dobausse wëllt Horror oder Fantasybicher liesen, da kéint eis jo zum Beispill och dann einfach froen, wat, wat kéinte mer recommandéieren. Mir kéinten dat natierlech och direkt draschreiwen, dat kann een effektiv vläit maachen. An dann, Ech mengen ech mengen mir hunn esou gutt wéi alles gesot wat esou wat eis elo esou Jo, wichteg war. jo. Ne? Wéi gesot, kann net iwwer alles schwätzen, ne. Nee, wëlle mer och net. Mir hunn keng Zäit dofir och. Keng Zäit, Dat nee. kënnt nach dobäi. Mee jo, mir ginn elo nach e bësse liesen, géing ech soen. Jo, firwat net. Firwat net. Et ass souwisou, also wa wa mer dat hei ophuelen, ass et Ouschterméinden an et ass souwisou alles zou. Wat solls de soss man? Ech, Voilà. ech botze elo nach e bëssen hei. An da gëtt vläicht effektiv nach e bëssen um Lovecraft weidergelies, well elo hunn ech erëm déck Loscht. Dat ass ëmmer esou phaseweis, wann s de mat engem kanns iwwer esou Saache schwätzen. Dofir ass et ëmmer déck interessant, wa mäer zwee eis ënnerhalen, ob et elo iwwer Musek ass oder wat och ëmmer. Gell? Mir kënnen eis déck gutt, an dat ass mir opgefall, dat kënne wierklech just mir zwee, Pit an ech. Soss keen op der ganzer Welt. Keen aner däerf dat a keen aner kann dat. Dat ass och vläit, well mer, well eise Frëndeskrees esou geschrumpft ass, dass et just nach eis zwee gëtt. Dat kann natierlech och sinn. Mee Ja, ja, ass, mir, mir motivéieren ass an eis dengem Mé géigesäiteg sou. Ech weess net, du sees mir dann, Oh, de muss dat, de muss dat maachen, de muss dat maachen. An dann iergendwann eng Kéier, da kënnt, dann, dann, dann huet et säi Wee a mäi Gehir a fonnt, wat de Pit mer gesot huet. An dann, Wow, Ja, dann ass ëmgedréint dee ass et gutt. och esou, Voilà, ja. dass, dass, dat ass awer herrlech. Ech kann dat wierklech mat kengem aneren maachen, wéi mat dir. Dat ass awer esou, ne? Dat muss ech scho soen. Huet nach esou eng kleng Erleuchtung och domat an dann ass en och der anerer Persoun dann dankbar, oh merci fir den, fir den Tipp. Jo, ob et elo e Film ass, e Buch, keng Anung, e Rezept, gell? Mä si si ganz begeeschtert Käch, Käch, mir kachen esou vill a mir, a mir gesinn awer aus wéi, jo. Soit. Mir hun mer dat dach alles iessen wat mer kachen, sou gesinn mer aus. Jo genau déi Mass, mir kachen 3 Kilo a mir iessen dat elo direkt. Ech mengen mir hu genuch Brach geschwat. Ech ging soen mir loossen et dobäi an mir gesinn eis dann demnächst erëm. Mir soen mol Merci fir d'Nolauschteren, Merci fir d'Komme Pit, Merci fir d'Matmaachen. Merci och. Merci fir d'gutt Wieder, Merci fir Ouschteren, ech weess net, ech soen einfach Merci un alles. Ass dat ok? Voilà, dat ass ok. Gutt. Dann wënschen ech iech nach all dobaussen eppes Pi d'Och. Ja. An dann bis geschwënn. Ja, bis dann. Bis deemnächst bei Kaméidi. Bis deemnächst, ja. Allez, tschuse. Ciao, ciao.